from your business to your companies to every single thing to houses and property where we say we get i made you so if we must finalize divorce everything must be shared equally the man say every single thing wey him get dey in in him name and say so she dey talk rubbish but the interesting thing in this story is that the woman now dey ask say make they go the native way if the man dey lie say everything wey him get na him work am by himself say make dey go her village ah no i think i need to dey safe so i no mention the village and the name of the the oracle in charge i need to dey safe now to to to because una fit tilt am to village matter now but the woman dey ask say make dey go the native way make dey go go swear an oath for that oracle place if wetin the man dey talk na true and if wetin she dey talk na lie the man say e no go do am but so much pressure in the family now because the woman say if you dey talk for court say na you get wetin you because my name no come up for paper because it's always Mister and Mrs. do you understand or whether na mr or where e pro most of the property na the man name so make we go swear say truly na you get you know na wetin because i know say most of the times we don discuss something wey come close to husband and wife trying to divorce and then the issue is that about property how we go share am and everything but on this particular case now so one of the one of the platform where i dey where they dey discuss this matter actually some nigerians support say make they go swear so e don reach i con dey reason am dey even come to our government now say maybe be like say if we begin swear now maybe things go work because it's like people just come up with but but lagos wetin you think this na women's corner when people don decide now dey talk say their way out now na to go i no wan call am it's not diabolic because actually eh, plenty people they practice that as part of their religion, huh? So I try not to, uh, you know, speak on matters where I know no much about because if now your religion, I don't want to make you feel like say ah they push you aside, they glorify my own. You get? But waiting you think Lagos to go swear say eh, waiting the woman they ask the woman say I know they ask for anything no. If you say this all these things now you work on by yourself Na you get am, I no start up business for you, I no give you ideas, I no push you, no nothing. Make we go swear. You go swear, I go swear. The man say e no go e no go go the girl village, maybe e don plan, e say okay make we go another, e mention another gods wey dey, another oracle wey dey somewhere else. Hey Jehovah! Ah, if I unto to sell, as e don reach like this, everything e don sell because I no even know anymore, I no know. So this not like the way out for people right now. Once I remember, I'm like, they shock me. but what do you think, Lagos? I go take this break. Once I come back, you go choke my out. Una don dey go oracle to swear in your own personal space too. You don't see where it happen. Or what do you think say be, go be the solution for this matter? How do we resolve this issue? If you dey inside this kind of matter, how you go take resolve am?

Ewo. Na me leave the property for me. Hmm. I get power for me to advise the man. May the man no gree follow her. The wrapper wey he first carry call, the woman go gree make dem share am. May he still carry the wrapper go where he dey go. So may the Eh, man but no but she dey talk say na she make the man. So Eh, as the even- man no gree now, make they go oracle go settle am. um, uh, cheche, Hmm. cheche. Hmm.

I said, woman get power. But man get man get power too. Now everybody we get know, power. We know, we know, we know. Say man get power. Mm-hmm. That the power of the woman. Mm. They different of power of man. How? Explain to it's me. How the woman power be? Even though, even though afternoon, he go go there, go meet oracle. Say the man they come. Any even though not be village, not be woman. no be woman. how this thing wey you dey do na bad pr for women o why you dey sell to wetin woman do you no be bad thing no be na bad pr na you just dey sell chai no be woman like say dem don comot food for your mouth before no women get power they get power. this power maybe me and you no dey the same page i no know where you woman dey can fit woman can fit slap president sef

or maybe na he only him bought everything but as far as two of them bought uh, the woman contribute all of them bought, buy things together the man what he was supposed to do give the woman his her own share and let the woman move forward you go and she, she, he say he's the one that wan wan divorce not the woman sef give am her own share let her go

Yes, ma'am. It's Flora from Ireland. All right, Flora. yes, me, I want to put mouth. Chook mouth. It's just that the matter don't wear trousers. The man no go gree go because he know say if he ain't go swear the thing go affect him. Eh, so e dey work. Yeah, ah.

as they take start make them take like that finish am okay the the man if he get something if god touch am make him give am something but if he if god no touch am make him no go anywhere and make he take make as him don decide say he no go marry make everybody go him way and start make make their make life. make i ask you you think say this your solution na the fair way to handle am if the woman dey insist say she build the man she made every business wey dey start na she start am You think this your solution na the best way to go? Who know the truth? Hmm. Okay. Nobody know the truth. The husband will come out now and say this woman no contribute anything with me. yes and the woman she, go say na him she do. If, if, hey, mm. okay they no born shebi they born pikin. they get two children.

make e pain una you women una don dey attack me. nothing go pain us dem no go make una finish una go come carry money go make we go swear for ayelala o na ayelala go settle this matter why una dey fear ayelala wey creative herbalist dey make e come outside we no take ayinala start as wey na lie na lie

olden days shebi una say na work inside evil forest no na go there na anybody wey dey lie make e go kpa for evil forest wahala no too much like this abeg go abeg born again christian o we no dey go any ayelala abeg this one calm down. Otis Abazewe, Cheche listening to you always gladden my heart. Combination of entertainment and lecture together. Keep it up. Uh, Black Jew from Igondo High. Cheche, that man that was Katia is son man. Why you want, why you no one swear? Because he's a child of God. He's a child of God. Cheche, make we leave women cool. The man got said to the woman, thank God say money dey the man hand. Uh, if na me, make the man give am wetin he wan give am. Make the woman because she go use source as an option o his life is at stake she can go to that place on her own i just shebi i just talk am now uh, because woman wey even get mind to think this this level she go go any length you feel me cheche the woman good how can she say she's the one that made the man rich if the man uh, will not agree my name is michael jordan that's a brand name how is your name michael jordan i don't understand carry a big brand name like the answer

and she forget to make herself my brother you know if i ask i say cheche your mouth dey scratch you you made another person you no make yourself you know you know say i no go support una for that i made him i made him you dey no dey make you no dey make yourself ni you no dey make yourself was katia i made him i made him when you dey you get power to make yourself you no make you make another person when i dey go break make i come back. na me and una. people don dey send their palava already na still your chukma station wazobia fm in case, in case you just dey join in now my name na still cheche smith okay hi cheche this matter get weight abeg make the man do the needful and let her go since he wanted to divorce her mrs uwem e don reach to go ayelala na e no wan go uh, but they go dey brag dey make mouth if you know say you truly dey. Sh- dey talk true and e sure you pass go go swear na why uh, people no dey accountable to things when e reach to swear they go remember say they sabi god because they know say god is merciful uh, why are you angry like this this is anger that is causing this talk you are talking now hmm? chair chair my sister I want to build house and join my own house. The house will now be our house.

ah you go see dem humble once dem get you go see their true color na why i dey advise any woman now if you know say you dey with a guy your brother na husband or boyfriend wey never hold anything that no be in, in, and and you feel like he's nice to you that no be in true character wait make he touch money you go know cheche you know what i'm talking about hey familiar oh, i don't know what you dey talking about you eh no be everybody be boskatia cheche you see ah. Uh,

Did you sign? You put am for any paper? Shebi una think say when dem tell una make una sign something, una think say the person dey advise una wrongly? Did you sign? Or you let love just carry you go? Nobody say make love no carry you o. But when una know say una wey be human being no dey sincere to each other, make paper works dey do all these things. Make una dey do legal things so that court go know how to make am easier for una. Because we humans we dey very terrible, I must tell you for free. Both the man o, both the woman o, we be just two gender. If God create us six gen or six or seven or ten gender for this world, I no sure say this world go eh, eh, if una for don explode am. Only two gender wey problem full everywhere. Nobody wan dey sincere to each other. nobody in your own case now you say you collect loan on behalf of your husband or you collect loan on behalf of business una wan start together people dey do business with their partners now no be the other day wey we come here come come settle issue of business too when they check for business uh, uh, paper na the man name dey but you dey claim say na you bring the money for the business una put am down for paper you sign im sign nobody say una no love o but since we don decide to dey fly without perching now make people decide to dey shoot without missing go legal way to dey call your own lawyer make you call or make una use one lawyer sign for each other make lawyer witness am no be swear no be curse na the thing to do for us to get a society wey go work since we no dey truthful to ourselves we dey lie up and down both men both women we dey corner up and down we dey wayo people up and down we dey chop people eye make we dey sign things but never sincere na the problem wey you dey see now e dey trickle down from home to business to family to even love una don turn am to scam una dey sign am for paper Oh, I be your boyfriend, I be your girlfriend, oh, me wan do this business. Call lawyer. So that when e sup, court dey there to make am easy. No need to argue, you go just call your koi koi shoe for leg. The man, you go just call your boot, dey look. Make court see am, break am the way wey e suppose go, make everybody collect im share. later e go come and eh that time I love her that time I love him eh that time na me support you na me no support you I build you I build you since you be a builder na you be investor what you no invest inside yourself you no invest inside yourself but you claim you invest inside somebody else life and the person make am meaning you you are capable now